Mba'éicha joiképa hína che angirũ kuéra peime porãmba ndéve, ha peñeñeime jeýma ñañemindu umi ha'ápe Ñandejára ñe'ẽ porãite mbykymi amo jepe oñondive kuéra. Ja'avíva pe Ñandejára ñe'ẽngo hi'ãnte aja Biblia ñane pytu'ũ ha ñane korasõ ikatu amoĩsa oguéve Ñandejára oñotỹ pe semilla iporãitéva. Ko'ág̃a otoka ñandéve ña considerata capítulo quince del libro de Génesis del uno al seis. Ko'ág̃a Abrahán ja ojevy jeýma la iviáhegui ohógui orreskata isovíno Lót. He'i, Ko'ã mba'e rire Abrán oñandu Ñandejára he'íramo chupe, Ani rekyhyje Abrán, che romo'ãta opa mba'e vaígui ha me'ẽta ndéve heta mba'e porã. Abrahán katu he'i chupe, Nde Tupã che Jára, ma'erã piko reme'ẽta chéve mba'eve? Amanótama ha ndachera'ỹi. Umi mba'e arekóva opytapáta Eliezer Damasco guápe. Nacheñemoñaréigui opa mba'e arekóva opytapáta peteĩ che rembiguáigui. Upérõ ohendu jey Ñandejára he'íramo chupe, Opytáva ne rendaguépe ndaha'éi mo'ãi Eliezer, peteĩ peteĩ nde ra'y teéta. Ñandejára he'i ichupe osẽ hag̃ua okápe ha oñe'ẽ chupe kóicha, Ema'ẽ yvágare ha eñeha'ã eipapa mbyjaita. Jahecha ikatúma, péicha hetáta ne ñemoñare. Abrahán oguerovia Ñandejárape ha upe guive Ñandejára oguereko chupe imarangatúvaramo. Ko'ág̃a Abrahán ojepy'amongeta añetetehápe. Ñandejára he'i chupe, Che rohovasa tameta nde heta mba'e. Ha upépe Abrahán he'i, Mba'apo che kota'e mba'eve, ni ndache'a'ỹi, nda'agueyekomía ko opytapáta pe che rembiguáipe, pe Eliezérpe, hague péicha Ñandejára nohondo ndaha'emo'ãi upéicha ne, nde ra'yete, nde ra'y añetete, ha'éko jaijedáva ha naifamíliai gueteri. Ha ko'ág̃a Ñandejára he'i chupe, Esẽ okápe, ha vosẽ okápe, Ñandejára he'i chupe, Emañamína pe yvága rehe añepyrũ aipapami umi mbyjaita oĩ haguére umi estréllakuéra. Ha oñepyrũ añimagina che okonta diez, veinte, treinta, cincuenta, cien ndajaikuaái mboyvegua okonta ñae. Ha upéi oñeme'ẽ dekuéntake ndaikatumo'ãi okonta Ñandejára ha he'i che upeichaite la neñemoñare hetápe. Che angirũ, ajépa noĩporãite la Ñandejára promésa. Avese ñande ndajarekóima esperánsa pórke posívlemente ja. ohasáva ñande Biblia ñande tiémpo, péro Ñandejára la ipromésa siémpre ifiél. Ha'e en su moménto ome'ẽta ñandéve la ijehovasa ñande jajeroviáramo hese. Abrahán upe ára, upe ára guie ojerovia añetetéi Ñandejára, he'i ojekonsiderá chupe peteĩ yvypóra imarangatúvarõ. Ha nde hasýi katu he'i aiko pe marangatúpe, péro ñaneñe'ẽrendu'ávo Ñandejárape ha jagueroviávamo reñe'ẽ, upéva nde ha chéve Ñandejára umi anciãre, Ñandejára tanepytyvõ ko árape ha tehasa porãite che angirũ, añuã guasu ndéve g̃uarã.